Live magħna issa wkoll fuq Skype il-Membru Parlamentari Ewropew Dr. Roberta Metsola. Dr. Metsola, grazzi ħafna. Se nistaqsik l-istess mistoqsijiet li staqsejt lil Dr. Dalli fl-istess ordni. Ħa nibda. Semmili tliet affarijiet li l-poplu Malti qed igawdi minnhom grazzi għall-Unjoni Ewropea. Qabel xejn nixtieq nirringrazzja lil kull min qed jipprovdi servizz Malta u Għawdex waqt dan il-perjodu. Tliet affarijiet ħa nsemmilek, għalija l-Ewropa mhijiex Brussell, hija n-nies. L-ewwel nett tliet tliet eżempji, Luke pereżempju kien student l-MCAST, proġetti Ewropej li saru f'dak il-post, iggradwa, mar jaħdem f'kumpanija tal-elettronika proprju li hija Malta għaliex dħalna fl-Unjoni Ewropea. Hemm eluf u eluf ta' studenti bħal Luke. It-tieni nett, familji bħal Martes bit-tfal tagħha iħobbu l-ambjent, jmorru jgħumu fl-ibħra li tnaddfu minħabba l-fatt li aħna dħalna fl-Unjoni Ewropea, playgrounds miftuħa li t-tfal normalment ikunu jistgħu jilagħbu fihom. Kollox grazzi għall-Unjoni Ewropea. Tielet, il-programmi soċjali, niltaqa' ma' ħafna nies li kieku ma kinux għal dawn il-programmi soċjali bi flus tal-Unjoni Ewropea kienu jibqgħu emarġinati mill-komunitajiet tagħhom, ma mmurx f'komunità fejn ma jsemmux dawn il-programmi soċjali.
Semmili żewġ affarijiet li għamilt inti bħala MEP u li minnhom gawda l-poplu Malti.
L-ewwel nett naħseb il-mod kif jiena nħaddem l-uffiċċju tiegħi. Hekk kif ġejt eletta jiena b'bażi permanenti kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex, għamilt mezz li kull min għandu bżonn opportunitajiet fuq livell Ewropew, kull min irid ikun jaf proġetti bil-fondi Ewropej, kif jista' jibbenefika minn dawk il-fondi kemm fis-settur pubbliku bħall-kunsilli lokali kif ukoll is-settur privat, jiena għaraft kif nista' nuża l-uffiċċju tiegħi bħala dak ta' Membru tal-Parlament Ewropew biex inwassal u ngħin f'din l-informazzjoni. It-tieni nett fil-qasam tal-edukazzjoni, jiena ħdimt biex jitwessa' dawk il-programmi li minnhom iż-żgħażagħ Maltin u Għawdxin jistgħu igawdu. pereżempju l-programm Erasmus, pereżempju dawk l-ischolerships li n-nies li huma daqsi jew ftit ikbar minni jiftakru kemm kien ikun diffiċli li aħna nkunu nistgħu nsifru barra nistudjaw. Din hija possibilità eluf ta' Maltin u Għawdxin gawdew minnha grazzi għall-Unjoni Ewropea.
X'qed tagħmel inti biex meta toħroġ il-vaccine tal-coronavirus ma jkunx hemm il-pajjiżi l-kbar li joħduha kollha u jħallu lilna nistennew? Ah, nista' ngħidlek x'diġà għamilt. Diġà kien hemm erba' sejħiet għall-mediċini, għall-face masks, għall-ingwanti etc. Fejn għal dak il-Malta setgħet ma tkunx weħedha biex ikollha aċċess għal dak it-tagħmir mediku. L-istess issa li qed niddiskutu l-procurement tal-vaccine. Il-kliem huma joint procurement. Għalfejn? Għaliex Malta m'hemm bżonn tikkompeti mal-pajjiżi kbar biex ikollha aċċess għaċ-ċittadini kollha għal dan il-vaċin. Li kieku, ħa nagħmilha ċara, ma konniex membri tal-Unjoni Ewropea, Malta kienet tkun weħedha tikkompeti mal-ikbar pajjiżi għal dawn it-tip ta' ventilators etc bħalma bħalma diġa saru li jkun li huma aċċessibbli għal kull Malti u Għawdxi. Ma nixtieq fuq din ukoll inkompli ftit għall-fatt li Jekk inħarsu lejn l-Unjoni Ewropea u dak li għamlet f'dan ir-rigward, hemm miljuni ta' ewro li ġew allokati għal kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta. Hemm issa wkoll sta għall-Gvern kif ser jintefqu dawn il-flus u għalhekk aħna qed nitkellmu biex ikun hemm iżjed attenzjoni għall-bżonnijiet soċjali l-kbar, għal min mhuwiex parti mill-iskemi li hemm li għandu l-Gvern. Għal biex insalvaw il-linji tal-ajru u allura il-ħaddiema mal-kumpaniji tal-ajru. Meta nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-konsumatur, meta nitkellmu fuq is-sidien tan-negozji, għalfejn ftit minnhom għandhom il-wage supplement u ftit minnhom mhumiex eliġibbli? Dawk m'għandhomx familji wkoll? U minn hawnhekk ukoll nirringrazzja lis-sidien tan-negozji li verament iħarsu l-impjegati tagħhom daqs il-familji tagħhom għaliex f'dan ir-rigward F'din is-sitwazzjoni hemm bżonn li nagħmlu ħafna u ħafna iżjed biex il-flus li qed jinnegozja l-Gvern, biex il-flus li qed nivvutaw aħna imorru fil-bwiet ta' kulħadd. Se jkolli ngħidlek mill-ewwel biex tirrispondi aktar fil-qosor għax mhux se nilħaq nagħmillek l-istess mistoqsijiet li għamilt lil Dr. Dalli. Ejja ngħidu li għada jkun hemm dgħajsa mimlija immigranti fiż-żona ta' salvataġġ ta' Malta li għandhom bżonn min isalvhom. Fil-fehma tiegħek x'għandu jagħmel il-Gvern?
Ara, għalija kull deċiżjoni politika hija ispirata mill-prinċipju, l-ewwel nett, hemm bżonn li jiġu salvati l-ħajjiet tan-nies. It-tieni, meta nitkellmu dwar il-ħajjiet u s-saħħa, dan ma jistax ikun ballun politiku, la bejn il-gvernijiet, la bejn il-politiċi, bejn ħadd. Aħna għandna obbligu morali bħala umani li nsalvaw il-ħajjiet, dawn huma persuni li jaħarbu minn pajjiżhom, xi kultant jispiċċaw vittmi ta' traffikanti tan-nies, għandna obbligu legali wkoll, ladarba dawk l-obbligi jiġu rikonoxxuti, mbagħad irridu nsibu soluzzjonijiet permanenti biex nindirizzaw din il-pjaga. X'għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea?
L-Unjoni Ewropea, l-ewwel nett, f'dan ir-rigward, meta nitkellmu bil-populiżmu f'dan is-settur, f'dan is-suġġett, jista' jkollok impatt negattiv ħafna. Tista' tirbaħ il-voti in the short term, imma l-impatt negattiv permanenti huwa kbir. U dan hu dak li jiena nemmen, dan hu dak li l-Partit Nazzjonalista jemmnu. Fl-Unjoni Ewropea, jiena ġejt inkarigata biex nikteb ir-rapport f'isem Il-grupp politiku tiegħi proprju fuq l-immigrazzjoni ma kienx faċli, l-għan tiegħi kien biex niżblokka l-impass li ilna fih għal dawn l-aħħar snin. X'qed ngħidu? Għandna bżonn li kull Stat Membru, u hekk irnexxieli nagħmel bir-rapport tiegħi, ikun fil madwar il-mejda u jerfa' r-responsabilità li l-persuni li mhumiex eliġibbli għall-protezzjoni jiġu rritornati. li dawk il-pajjiżi fl-Afrika li rridu nagħmlu ftehimiet magħhom u dawk il-pajjiżi minn fejn jiġu l-immigranti jridu jkunu lesti li jieħdu n-nies tagħhom lura, li jkollna iżjed responsabilità u riżorsi li jingħataw lill-pajjiżi li jintlaqtu l-iżjed. Hemm pjan fuq il-mejda, issa hemm bżonn li naġixxu, imma rridu naġixxu b'konsistenza u f'dan ir-rigward nixtieq li meta xi kultant ikun hemm u xi darb'oħra jkun hemm emenda li taffettwa direttament lil Malta, ikollna delegazzjoni Laburista li hija konsistenti, mhux bħalma kellna ftit tal-ġimgħat ilu fejn għandek erba' deputati Laburisti li jivvotaw b'tliet modi differenti.
X'tippreferi, il-laqgħat kif kontu tagħmluhom qabel, jiġifieri tissiefer u tiltaqa' ma' kulħadd hemmhekk, jew bit-teleworking kif qed tagħmluhom issa minħabba l-virus?
Ara, it-teleworking huwa effettiv sa ċertu punt, jiffrankalek il-ħin milli tmur minn laqgħa għall-oħra, imma xejn ma jbiddel il-laqgħat wiċċ imb wiċċ. Jiena nimmissja l-house visits, nimmissja ż-żjarat lill-SMEs, nimmissja l-postijiet ta' xogħol, nimmissja li nitla' Għawdex u niltaqa' mal-Għawdxin li tant dejjem emmnu fl-Unjoni Ewropea, anki fil-kampanja li jien tant ħdamt ħdimt fiha u naf kemm Għawdex igawdi u gawda mill-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn li nagħmlu iżjed fir-rigward ta' Għawdex u hemm bżonn li nagħmlu iżjed biex dawk il-laqgħat li konna tant ngħożżu nerġgħu nkunu nistgħu nagħmluhom. Bl-Unjoni Ewropea, fil-fehma tiegħek, Malta kisbet aktar indipendenza jew tilfet l-indipendenza?
Ara, għalija meta nħares lejn l-Unjoni Ewropea nara dawk li d-deċiżjonijiet li inti trid tieħu fuq livell Ewropew, imma deċiżjonijiet li inti trid tieħu wkoll fuq livell nazzjonali. Fl-aħħar mill-aħħar il-Gvern huwa accountable lejn il-poplu Malti u Għawdxi. Imma jekk tħares pereżempju lejn il-petizzjonijiet, l-ilmenti li numru ta' Maltin u Għawdxin għamlu tul dawn is-snin meta ħassew li kien hemm xi regola miksura fil-kronfront tagħhom, anzi f'dak ir-rigward naħseb li l-indipendenza tagħhom żdiedet.
L-aħħar mistoqsija, x'inhu l-irwol tar-raġel tiegħek f'din l-istorja kollha?
Ara, il, naħseb jiena, aħna għandna familja kbira kif tista' tara fir-ritratt, għandna erbat itfal, erba' subien, ħafna differenti minn meta aħna trabbejna, ir-raġel tiegħi tifel waħdu u jiena kelli żewġ ħuti bniet. Kif tistgħu taraw ukoll, dawn huma subien li jilagħbu xi kultant bil-goff u t-tielet wieħed spiċċa bil-ġibs u l-krozzi ftit tal-ġimgħat ilu imma m'hemm x'tagħmel, din hija l-ħajja tal-familja, bħalissa qed inżomm lir-raġel bil-bieb ta' warajja magħluq biex ma jidħlux it-tfal jittantawni imma din hija l-ħajja ta' familja kkulurita tlajja u nżul imma naħseb bħal kull familja oħra. Bħalissa qed iżomm il-bieb tal-kamra magħluq warajk?
Ma tafx kemm hu diffiċli u kemm hu storbju! Ma nistax inkun naf għax m'għandix tfal. Doktor Metsola, grazzi ħafna, il-lejl it-tajjeb u grazzi tax-xogħol li qed tagħmel. Aħna se nieqfu għal waqfa qasira meta niġu lura tingħaqad magħna il-Kummissarju għall-Ugwaljanza għall-Unjoni Ewropea Helena Dalli u twieġeb il-mistoqsijiet tiegħek il-Kap ta' Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Dottor